Hemmäňize salam Plus Elimiň gepleşigimize ýagny blogerler bilen gepleşigimize hoş geldiňiz. Bu günki myhmanymyz hem instagramda aktiwny hem ýutubda aktiwny. Ýutubda ilkinji blogerleriň biri diýip bileris. Ahmet Meredow. Plus Elimiň. Essalamu aleýkum Ahmet gowymy jany sagmy işler ugrunamy? Waleýkim salam şükür gowy Hudaýa şükür özleriňiz näili armaň? Bar bol bar bol Ahmet bizem gowy Hudaýa şükür ýuwaş ýuwaş hereket edýäs köpden bäri hawa köpden bäri seň bilen onlaýn gepleşik edeli edeýin ederis diýip bu güne nesip etdi Hudaýa şükür. Hawa. Taýyn bolsaň başlaýas Ahmet. Arkaýyn arkaýyn nesip edenden hany. Nesip edenden dogry diýdiň. Ilki bilen Ahmet özüň barada aýdyp ber, awtobiografiýaňy aýdyp ber. Özüm bilen tanyşdyrsam, birnäçäňiz bilýän bolmagyňyz mümkin, bilmeýänlere-de ýene tanyşdyraýyn. Ahmet Meredow müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda doglan. Ýigrimi bäşinji orta mekdebi tamamladym. Maşgalada biz dört dogan Hawa, şu häzirki wagtda-da maşgalaly, Hudaýa şükür. Owadanja gyzjagazymyz bar, perzendimiz bar. Tüweleme, tüweleme.
Başga-da gyzyklanýan soraglaryňyz bolsa, başardygymyzdan. Ahmet, başga gyzyklanýan soragym şu, Halajyň etraby özündemi ýogsa owasyndamy? Aslynda Halaç etraby diýip geçýärdi, soňra birnäçe ýyl mundan owal şähere öwrüldi, Halaç şäheri. Ýöne biz hany dilimize öwrenişipdir-de, ýatladanyň gowy boldy. Halaç etraby diýip gezip ýörüs, ýöne Halaç şäheri. Men oba men Halajyň özünden, merkezden. Özünden. Tüweleme, tüweleme. Näçe dogan sen maşgalaň Rahmet? Dört dogan. Tüweleme.
Tüweleme. Indiki mesele. Näçinji ýylda mekdebi gutardyň we näçinji ýylda Türkiýe geldiň? Aslynda iki müň on üçde hawa togsan altylar iki müň on üçde gutardyda. Biz iki müň on üçünji ýylda gutardyk. Ondan soňra şo Çärjewde nebit-gaz ugrundan okuwa girdim. Şo ýerde biraz okadym. Ondan soňra Türkiýä gaýtdym. Hawa Türkiýede Eskişeherde Anadolu uniwersitetinde sinema we telewizion ýagny sinematografiýa ugrunda bilim aldym bir üç-dört ýyl. Soňra-da bärik okuw geçirtdik başga bir ýurda.
Öýlendiň Ahmet, tüweleme. Gyzjagazyň bar, tüweleme. Ýaşy uzyn bolsun, ene-atasyna wepaly bolsun. Nesip bolsa-da, jany sag bolsun, iň birinji zat. Gelniň bilen nädip tanyşdyň, nirde tanyşdyň, şo barada birazjyk aýdyp berseň? Gelnimiz bilen aslynda onuň jorasy meniň tanşymdy, şeýdip şonuň üsti bilen bärde Amerikada tanyşdyk. Şeýle, hany Başga kimler bar ýakynda türkmenlerden zat diýip şonuňky ýaly bir türkmenleri tanamak maksat bilen şeýle bir gürrüňçilik açylan eý şuň ýaly ýanymda kursdaşlarymdan pylany bar hany şeýle hany göreýin suradyny göreýin şeýle şonuň bilen başlandy hawa bagtymyza ýazlypdyr indem hudaýa şükür maşgala bolduk. Nesi ýok maňlaý. E, maňlaýyň näme beýleki görnüşi bar? Takdyr, takdyr. Takdyr. Ha, o. Ahmet, Türkden Amerika näçinji ýylda gitdiň we nädip gitdiň?
Türkden Amerika 2000, ýalňyşmasam 2017-nji ýyl. 2017-nji ýylda Work and Travel programmalary bar okuwçylar üçin Türkiýede. Üç aýlyk Amerika gelip gidibilýän, işläp gezibilýän. Soň şonuň ýaly programma bile gaýtdym bärik, üç aýlyk. Ondan soňra-da diýdim, okuwymy bärik transfer edip bilerinmi, bärde dowam edip bilerinmi. Şeýdip soň öz ugrundan okatýan okuw jaýlaryna e-mail atyp, şeýle şul ugurdan okaýardym, özümem şu ýerde meni transfer etseňiz men galjak, şu ýerde okajak. Şonuň ýaly e-mail ýolladyp bir ýalňyşmasam on-on bäş sany okuw jaýa ugradandyryn. Şolaryň arasynda Kolumbiýa kolleji diýip, Şo media ugrundan okatýan bir näme bar. Ondan şeýdip şeýrik transfer etdim we häzirki wagtda-da şeýdip okuwçy statusy bilen bärde gezip ýörüs. Eşitdim, sen durmuş toýuňy toýy onlaýn şekilde edipmişiň, dogrumy? Aslynda onlaýn şekilinde-de edilmedi. Ýagny bärde şo bir toý edilmeli diýip plan düzdük, indiki aýa edeli, toý mekan gürleşildi, zat boldy şeýdip. Koronawirus bu geldi däni hemme ýeri toý mekan, restoran hemme ýeri ýapyldy. Hiç ýeri üşmeleň bolmaly däl boldy. Soň şeýdibem galdy. Ondan soňra gaýynlarymyz gelipdi, gelnimiziň ejesi, kakasy. Olar gelipdi, toý edilmeli. Edilmän galdy. Ondan soňra olaryň wagty doldy, olar gitmeli boldy. Indi intägem men-ä dogrym aýtsam çekinemok. Çagajygymyzy sag-aman ulag, hökman suratda bir hem-ä bu ýerdäki öz ildeşlerimize hem Türkmenistandan keleşlerimize hökman bir toý bermekçi. Çünki toýuň bir manysy bir dost ýar üýşüp şolar bilen bir dabara tutmakda öňüň hökmany Şatlanmak, toýy toý bellemek, şo Hawa, bellemek.
Nesip bolsa, bellemek.
Çagajygyň ýaşyna deňläp, dograp hemme zat gider. Hawa, nesip. Diýjek bolýan zadym şu, eşitdim Türkmenistanda toýuňyz tutulypdyr. Gyz toýumy ýa oglan toýy? Türkmenistanda toý bellenipdir. Dogrumy şo? Hawa, hawa, gyz tarap kiçiräk bir näme edildi, weçerink edildi. Oglan tarapam etjek bolanda, kakamyň ejesi, enem pahyr ýa-da aradan aýryldy. Ondan soňra onuň sadakasy geçsin diýildi. Soňra ýene bir mesele boldy. Şeýle-şeýle bilen şu wagtlykça galdy. Ýöne hökman tomaşaçylara dagny söz bereýin, öz ýakynlarymyza-da hökmany suratda toý ederis. Hemmäňizem gatnaşarsyňyz nesip bolsa. Hemmäňizem şu wagtdanam çagyrýan.
Nesip bolsa, nesip bolsa. Amerika gitmezden ozal iňlisçäni bilýärdiňmi ýa Amerika gidip öwrendiňmi Ahmet? Iňlis dilini bilýärdim öňdenem. Öň şu olimpiadalara gatnaşyp iňlis dilini men bärik gelmezden öň iňlis dilini doly bilýän diýip bilýärdim. Amerika gitsem mesele ýok, barýan, çözýän. Hany şonuň ýaly arkaýyndym, bärik geldim. Hiç zada düşüneňok. Beýniň aly bilenok ýa-da gulagyň bularyň diýýän sözlerini düşünip bilenok. Bir aksent tapawudy. Bize öwredilen iňlis dili biraz başgaça, bärde gürleşilýän biraz başgaça. Şeýdip bir iki-üç aý ýaly asmandan düşen ýaly bolup gezdim oba. Ondan soňra öwrenişip başlaýaňda göni ilki başda dogrymy aýdan biraz maňa kynrak geldi ýöne Ony nol däldim. Öňem bilýärdim, ýöne bilýän bolsamam kyn geldi bärde.
Hawa, amerikan iňlisçesi bize öwredýän iňlisçeden tapawudy bar, sebäbi biz pikirimçe gramotny iňlisçäni öwrenýäs. Amerikanyň dili bolsa ýerli dil azajyk üýtgäp, azajyk tapawutly bolup bilýär, dogry diýdiň. Plýus elli müň.
Häzirki günde näme işleýäň, Ahmet?
Edil häzirki wagtda, men-ä dogrymy aýdan, özüm şo hem okuw, onuň gapdalyndanam näme iş tapsak, hawa, işiň aýby ýok diýip, naharam daşap ýörüs, dostawka-da edip ýörüs. Tapagy ýok, näme iş gelse, edip ýörüs. Onuň gapdalyndanam hobby hökmünde, hawa, kriptowalýuta ugrundan biraz gyzyklanýas.
Dogry, halal işiň aýby ýok, halal işiň aýby bolmaz. Sen okuwa Amerika baraňda okuw diýip bardyň, work and travel bilen bardyň. Ýöne häzir ýene okuw wizasy bilenmi Amerikada? Hawa.
Indi hämişe okuwçy, student wizasy bilen. Mundan beýläk Amerikada galmagy pikirlenýäňmi ýa soňunda Türkmenistana dolanyp gelerin diýýäňmi? Ýok, edil hany galmak niýetim-de ýok. Ýöne hany birazajyk Bir özümi ýany ösdürýänçäm diýeýin, özümi bir belli bir şol ony kriptowalýuta ugry bolýarmy ýa bili blokçeýn ugrundan tapaýa islendik bir ugurdan bir özüme indä men taýýar diýemden soňra ýa-da hawa şoňky ýaly bir maşgala ýagdaý bir gowulaşandan soňra hökmany suratda öz Watanyma dolanjak. Başga ýurtda ony şa bolaňdanam öz öýüňde geda bolanyň gowy diýerler. Ooo, ine bu makylyň. Şonuňky ýaly hökmany suratda Watanymyza barmakçy.
Dogry, nesip bolsa, indi soraga geleli, sosial setlere geleli. Instagramda VIP Aşgabat akkauntyny satyn aldym. Haçan aldyň we näme maksat bilen aldyň? Iki müň näçe ekä, gelen wagtlarym iki müň on ýedi ýa on sekizinji ýyllar, ýalňyşmaýan bolsam. On ýedi, on sekiz anyk ýadyma düşenok. Şo wagt toba bärde Las Wegasdadym o wagt. Onuň ýamyna gatnaşara, oturara, turara. Türkmen ýok ýanyňda, içiň gysýa. Näme edip bolar-a instagramda belki köpçülik bilen güýmenip bolar. Ondan şeý seretdim Wiip Aşgabat sahypasy satlyk daway diýdim ber näçä berýäň ondan şeý dedi Wiip Aşgabat sahypany aldym we şo wagt otuz bäş müň ýalňyşmasam otuz müň töweregi adam sany bardy hudaýa şükür şu wagt ýüz elli müň ýöne Soňky bir bir ýylda hiç hili aktiwlik ýok, çünki maşgala bolansoň köp zatdan el çekmeli bolýar-da, indi hakyky wagtyňy maşgalaňa sarp etmeli bolýar. Ondan şeýdip, Bip Aşgabat zat edil şu wagda aktiw däl, ýöne asyl maksat şu köpçüligiň içinde bolmak, ýöne bir efir açmak, bir köpçülik bilen gürleşen wagtyň bir özüňi bir köpçüligiň içinde duýýaň-da, şonuňky ýaly bir ýeke duýmazlyk üçin bir sosial media, şo maksat bilen giripdim. Tüweleme, tüweleme. Gowy gidip barýa. Indi aktiwny ýöretseň hasam gowy bolar. Men bärden ýene bir zat belläp geçeýin, Ahmet. Seň YouTube kanalyň hem epesdi. Kyrk müňden geçdiň ýalňyşmasam, dogrymy? YouTube kanalyň hem. Hawa, hawa, kyrk müň geçdi. Ol tüweleme-de. Özüň hem ilkinji ýutuberlerden diýip bileris. Ýagny ilkinji YouTuba kontent ýükläp başlan oglanlardan diýip bileris, ýalňyşmarys. Öň aktiwmydyň? Işleýärdiň, täzelik edýärdiň, bir zatlar edýärdiň. Inem soňky wagt aktiw pes. Näme üçin Ahmet? E, dogrymy aýtsam, hany men bu sosial media, ýutub bolsun, instagram bolsun, bir iş hökmünde däl-de, hobi hökmünde başladym. Bir güýmeneýin. Şundan bir lezzet alaýyn diýip, hobi hökmünde başlaňdan soňra, wagtyň bolan wagty düşürýäň-dä. Hany men diýeli iş hökmünde kabul eden bolsam, eý men şu köpde hökman bir wideo çykaraýmaly, adamlar garaşýar diýip şeýle bir zat ederdim, yhlas ederdim welin, hobi bolany üçin haçan boş wagtyň bolsa, şonda bir äý şuny köpçülikle paýlaşaýyn diýip wideo çykarýan. Edil häzirki wagtlarda-da hany şu çagajyk bar zatlar indi Birazajyk ünsümizi maşgala, ondan soňra bir esasyrak ýagdaýlar zat etýärdi, üns çekýärdi. Ýöne hobiňi üýtgedi-dä.
Indi hobi üýtgedi, indi çagajyklar bilen oýnamaly. Şonuňky ýaly. Awa. Ýöne hökman wagtymyň bollugyndan köpçülige de söz berýän bir gyzykly maglumat tapsam, size bir peýda teýjek bir maglumatlar tapsam, men hökman paýlaşaryn. Edil hany öýde kameranyň garşysyna geçmäne wagtym bolmasa-da, käwagt indi bilýärler köpüsi. Maşyna wagtym goýýan, bir ýerik barýançam şu ýolda bir on bäş minut wagtym barmy, gürleýän, ýyklap goýberýän-de şonuňky ýaly. Onam başarmak gerek-dä, her kim gürläp diňledip bilenok. Gürlänem diňledip bilmek gerek. Tak, bärde şu zat bar-da, Ahmet, öň bir konkursa başlapdyň ýutubda, täze blogerler üçin, täze vlogerler üçin, ýagny täze kontent-meýkerler üçin, bir üýtgeşik iş etjek adamlar üçin bir 100 dollar baýragy bilen. Şo konkurs näme üçin durdy? Ýalňyşmasam bir ýa iki bölüm çykdy şo konkursyň, ondan soň duruzdyň. Oba bir iki aý dowam etdik ondan soňra galdy ýagny onuňam maksady men isleýşim ýaly wideolar gelmedi hany bir wideo düşürilişinde gürleýşinde temasynda bir birazjyk hany professional zada hiç kimden garaşamok ýöne bir Başlangyçdan bir basgançak ýokardaky wideolara garaşdym welin kän has şoň ýaly nämesi gelmedi biri telefon tutup aý bir ses gowy däl görnüş gowy däl bir çünki köpçüligiň öňünde goý diýip goý ýüklän zadymyz bir görülse bir görler ýaly zat bolsa gowuda şonuň üçin belli bir wagtdan soň aý diýdim bu boljak däl diýdimde duruzdym aslynda köp başlaýanlar üçin bir näme bolupdy. motiwasiýa. Ýagny talaba birazjyk pes bolany üçin ýaňky seň isleýän zatlaryňa talabyna pes bolany üçin şoň üçin hem yzyny dowam etmesini makul görmediň özüňe. Hawa. Plýus elli müň.
Ahmet aýda ýutub bilen instagramdan ortaça näçe gazanjyň bar?
Ezer şu wagta instagramda nadorym aýdan gazanýan zadym ýok çünki men onda özümä haçan girdim ona bilemok iň soňky gezek belki bir aý iki aý bolan bolmaly girip çykýan wagtlaram bolýar ýöne bir kontent ýükläp bir reklama alan wagtlarym men dogrymy aýdan bir iki aý bolýar ýadyma düşenok üç sany admin belledim. Instagram diýeniňde bärde belläp geçeli öz akkaundyň dälde vip aşgabat aýdyp dursuň şu wagt dogrymy? Hawa vip aşgabat vip aşgabatda hawa öz akkaundymy oba ulanýan o ýerde reklama zat hiç zat alamok Ýöne vip Aşgabatda üç sany admin bar şolara diýdim reklama gelse siziňki näme etseňiz ediň boş durmasyn ýörediň wagtyňyz bollugyndan diýip şeýdip vip Aşgabatdan hem men plança gelýär diýbilmeýän näme diýsem ýalan bolar ýöne ýutubda da wideo paýlaşyşymy görýäňiz alty aýda bir wideo edil häzirki wagtda ýa üç aýda bir wideo Ýöne şeýle bir umumyrak aýdanymda, Ýutubda diýeli üç minutlyk aralygynda bir wideo, üç minutdan böleli üç minutlyk wideoňa müň gezek görlende şoňa bir bir we üç dollar aralygynda berýärde. Esasy haýsy ýurtdan görýärler şoňa üns berilýär. Meselem Türkmenistandan görýärler. E Germaniýadan görýän bolsalar o ýerde reklamanyň tölegi köpräk gelýär. Şonuňky ýaly reklamalara görä hawa. On müň görlen wideoda bir on we otuz dollar aralygynda berilýär. Şonuňky ýaly.
Tüweleme. Ýa adamlar özleri gidip wideolaryny barlap Aýdaky girdejiňi.
Ýa Aýdaky girdeji Aý edil häzirki wagtda wideo ýüklemeýän wagtymda belki 200 belki 300 dollar gowrak gelýändir. Çünki men köpden bäri wideo ýüklämok. Öňki öňki ýüklän wideolarymdan zat gelip dur ýöne ala men muny bir peýda üçin etmänligim üçin näme geldi näme gitdi oňa-da seredip duramokda. Çünki Belki, hany, konkurs ýa-da sowgat, ol-bul diýip, ýutubyň maňa beren pulunyň iki essesini men agzalaryma-da berendirin. Şonuňky ýaly, edil pul meselesine has üns bermedim.
Hawa. Aýfon berdiň, pul berdiň. Hawa, aýfon berildi. Tüweleme, tüweleme. Onam başarmak gerek, dogry diýýäň. Düşündim seň diýjek bolýan zadyň pul üçin edeňokda ýanym öz bir höwesiňe öz bir hobby üçin edýäň höwes üçin edýäňda Hawa. Şo ýol gowy göreniň üçin edýäň oňa düşündim. Hawa. Sen Ahmet iki müň on ýedinji ýylda Amerika gitdim diýdiň dogrymy? Hawa. Iki müň on ýedinji ýylda Amerika giden bolsaň Fitch House biziň meň häzirki oturan ýerim iki müň on altynjy ýylda açdy. Sen gelip gördüňmi Fitch House-a? Men şo wagt adyny eşdipdim Fitchhausyň. Aýtba eý şeýle Fitchhaus açyldy, şoň ýaly bir näme trende giripdi-de edil men özüm eski şäherde okaýandygym üçin wagt bolmady hany bir gidip görere, iýere edil wagtym bolmady şo ýylam onnoň bärik gaýtdym. Ýöne nesip bolsa baramdan soňra hökman o milli tagamlarymyzdan dadyp göreris.

Bilşimize görä biziň daşda oturýan ýerlerimiz bar, birinji, ikinji gatymyz bar. Indi bolsa üçünji gatymyzam bar. Dograma, fitçi, somsa, börek, manty, men sanap oturmaýyn. Türkmen tagamlarymyzyň ählisi bar. Size bilmedim menä bu zatlaryň garşysynda durup bilemok maňa noş bolsun işdämem açyk bolsun.
Plýus elli müň.
Ahmet indiki gelýän temamyz indiki gelýän mowzugymyz seň agzalaryň üçin hasam gyzykly bolar biziň media tym agzalarymyz üçinem gyzykly bolar. Men her bir koiniň, bitkoiniň, zadyň, dokkoiniň atlaryny aýdyp durjak däl. Jemi soraýyn. Sen kripto pul barada, kripto walýuta barada has ýakyndan tanyş. Şo barada birazjyk aýdyp geçäý. Kript, edil kripta girmezden ozal kriptanyň asyl maksady blokçeýn. Hany bu bir günümizdäki meselleri çözmek üçin gelen bir täze sistema. Togsanynjy, togsan ikinji ýyllarda Internet adamlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmak üçin geldi. Ondan köp adam şo wagt girmeli däl, internetden zat söwda etmeli däl, çünki halaýanam boldy, halamaýanam boldy şo wagtlar. Ýöne sen edil häzir mundan on ýyl soňra, togsanjy ýyllarda, iki müňünji indi häzirki wagtlarda internet bir hili hakyky ýaşaýşyň ýaly bolup dur. Sen real durmuşda azrak ýaşaýaň. Ondan blokçeýnem Şu wagtky köp zatlary, näl, meseleleri çözmek üçin gelen bir täze sistema, merkezsiz bir sistema. Mysal hökmünde, meselem, gysgaça mysal bereýin, banklar merkezli bir sistema. Blokçeýniň üstünde gelen finansowy platformalar diýeli ýa-da bir nämeler, mesele çözýän diýeli koin hökmünde geçýär-de, plan, meselem, Ripple diýeli. Maksady bankyň ornuny almak, merkezsiz bank. Sen bir bir ýere pul ugratjak bolýaňmy? Passwordyňy süýräp, diýeli, meselem, sen pylan ýurtdan pylan ýurda elli müň dollara pul ugratjak bolýaň. Passwordyň bilen barýaň. Aý, bu puly nirden aldyň? Aňarka näme üçin geçirjek? Bir topar sorag, bir topar kellagyry. Blokçeýnde onuň ýaly zat ýok. Ortada durýan adamam ýok. Sistema düzülýär, goýberilýär klauda. Arka tarapda oturan biri ýok. Hä, JT Nur Ahmede pylança müň dollara pul ugradypdyr diýip görüp duran adam ýok. Adamlar görüp bilýär, gapjyklardan gapjyklar, ýöne gapjyklaryň eýelerini hiç kim bilip bilmeýär. Hany merkezsiz bir sistema blokçeýniň maksady, şonuňky ýaly ýa-da bilet aljak wagtyň meselem, hemme kişä birem blokçeýniň asyl gowy zady hemme kişä deň bolýar. Diýeli sen bir ýerden bir ýere gitmek üçin bilet aljak bolýaň, edil häzirki sistemada, internet, şo, plan nokat komda bilet aljak bolýaň, diýýär saňa bilet ýok. Ýöne sen düýpde oturan binajaň açaň, Äý, agam, gaýrat et, pylan ýerik bilet gerek, Bolýar, jigim, gel, sagat bäşe bilediň taýýar. Mesele çözlüp dur. A blokçeýnde bir döredilen soňra, sen baý bol, sen garyp bol, sen tanyşly, tanyşsyz tapawudy ýok. Hiç kim saýlap duranok. Adalatly bir sistema getirmek üçin ulanylýar-da blokçeýn. Şonuň islendik pudakda tapawudy ýok, finansawyý bolsun, başga bir. Adyny tutubiljek näme ugruň bar bolsa, şony bir üçünji şahs hökmünde biri dolandyrýan bolsa, şony ortadan aýyryp, gönden-göni alyjy we satyjy diýeli-de, alyjy we satyjyny duşurýar. Boldy. Blokçeýniň maksady we eýesiz. We munuň has zady, meselem, eýesiz bolsa, onda hekerler tarapyndan tiz döwüler, näme bor, goragsyz bor diýerler, ýöne iň güýçli goragly sistema blokçeýn edil häzirki wagtda. Çünki belli bir ýerde informasiýa saklanok. Her ýerde bir informasiýa bar. Bu puzzle ýaly. Muny hakerler hem düzüp bilenok, başgalar hem düzüp bilenok. Şonuňky ýaly blokçeýn edil häzir durmuşymyzda täze. Täze däl aslynda bu togsan näçinji ýyllarda birnämesi başlandy munuň. Düýbi ýöne edil häzirki wagtda şu koronawirus hem bahana boldy öýtýän şuňa pandemiýa. Şu bahana bilen ors döwrüne girip başlady. Hawa, hawa. Edil hany pullarynyň hem edil indi ýaňky koinler meselem bitkoin, ethereum ol bul koinler 11 müň sany koin bar. Koin çykarmak şeýle bir aňsat, 10 minutda çykaryp bolýan koin. Olaryň men sana diýeýin 90% musur. Ilkinji on bir müň sany koýnuň içinde belki ýüz sanysy narman galan on müň näçe sanysy musor hiç hili seredip oturmaň pylany koýun diýip çykaryp bolýar. Ana şo koýunlarym şo belli bir meseläni çözýän platformanyň bir aksiýasy ýaly göz öňüňize getiriňdä. Onda özleriniň koýunlary bolýar ýöne asyl etýän işleri başga. Şonuňky ýaly bir gysgaça düşündiremde şunuňky ýalyrak bir ýagdaý.
Tüweleme. Düşündim. Men hem birazjyk düşündim. Agzalarymyz hem düşünendir diýip umyt edýän. Indi bärde şuňky ýalak bir sorag dörýär-de. Ynamsyz koinler däl diýmäýin-de, ynamsyz platformalar bar. Arada bir türkde şuňky ýaly bir platforma açdylar-da we platformada şo platforma diýýänimiz hem programma-da, programma açyp, şo programmada pullary jemläp, daşary ýurda gaçyp, maşenniçtwo etdiler-de, adamlary sokdular. Şolar barada soňky ýaly tema näme diýip biljek? Haýsy platformalar ynamly ýa seň özüň haýsyny ulanýaň?
Edil birža hökmünde hany şu koinleri, walýutalary alyp satmak üçin. Adamlaryň esasy üns çekýän zadam şol köp seredilýän zat. Eý bu haýsy meseläni çözýär? Oňa seredenoklar. Men şu meseläni şuňa çözeýin. Ol zady hiç kim seredenok edil häzirki wagtda. Şu koin galjakmyş? Bir dollardan alsam ýedi dollara satyp biljekmişim, müň dollar goýsam on müň dollar ýasap biljekmişim. Diňe pul gazanmak-da maksat. Onuň şonuň üçin hem belli-belli biržalary bar we adamlaram tiz baýasy gelýär. Onuň şonuň ýaly nämelerden peýdalanyp, hany gara niýetli adamlaram bir platforma goýýarlar, birža goýýarlar. Gel bizde näme arzan, salgyt arzan, olardan. Şeýdip, hany şonuňky ýaly täze açylýan ýa-da bir Öňki eşidip görmedik platformalaryňyz, biržalaryňyza girmäň. Esasy mesele maslahat berip biljek biržam Binance. Hani globalny birža şol dünýäde ähli ýerde ulanylýan biržalaryň biri Binance. Ondan soňra asyl ulanylmaly zat meselem Binance-dan daşaram Ýagny Binance meselem merkezli eýesi bar, arkasynda oturan adamlary bar. Onuň Binance many merkezli bolansoň blockchainiň asyl maksady merkezsizleşmek. Merkezsiz Uniswap, Sushiswap diýip birnäçe merkezsiz biržalar bar. Ana şo ýerde meselem alyş-satyş edibilýäňiz. Ýa bolmasa pullaryňyzy diýeli Binance bir gün häklendi, çünki merkezli. Binance-yň içinde diýeli pylança manat puluňyz bar ýa-da pylança sany koiniňiz bar, häklense, belki gidip biler. Ýöne edil Binance-da hany özüniň insurans goraglary bar, ýitýän ýagdaýynda siziň puluňyzy yzyna gaýtarýarlar. Şonuňky ýaly, meselem, başga bir biržada koin alan wagtyňyzam ýörite sowuk gapjyklar ýa bolmasa onlaýn gapjyklar bolýar. Siz öz puluňyzy ýa-da koinleriňizi şoň içine salyp saklamak üçin, kinolarda mafiýalary zat etýär pul tabşyryşyk bolanda fleşka berişýär bir birine şonuňky ýaly fleşkanyň içine siz bar puluňyzy salyp bilýäňiz milliard bolsun million bolsun müň dollaryň fleşkalary ýa bolmasa onlaýn gapjyklar bar ýörüten şol merkezsiz gapjyklarda saklamagy maslahat berýän öz zadyňyzy i ulanjak biržaňyzy da men ýene-de hani baýnansy maslahat berip bilerin Ýöne Binance ulananyňyzdan soňra-da içinde koinleriňizi, pullaryňyzy Binance-yň hem öz içinde saklamaň. Ýörite gapjyklar bar, onlaýn gapjyklar. Şo gapjyklara geçirip, öz eliňizde saklaň. Öz jibiňizde dursun. Türkmenistan çäginde bolup, ýaňky seň diýýän platformalaryňa kripto pullary satyn alyp bolýar, dogrumy? Hawa, hawa, islendik ýerde bolýar. Düşünükli.
Seň pikiriňçe kompaniýalaryň aksiýasyny, ýagny kompaniýalaryň gymmat kagyzlaryny almak has peýdalymy ýa peýdaly diýmeli, has bir e, ynamlymy ýa şeýle bir e, kripto pullara, kripto walýuta pul ýatyrmak has bir ynamlymy?
Eger arkaňyzy diwara ýaslaýyň, ýykylmaýyn diýseňiz aksiýalar. Çünki Bir kompaniýa işleýär, söwdasyndan size ýöne şol aksiýalaryň bahasy galýar, düşýän wagtlary bolýar, ýene öňki bahasyna gelýär. Koinler girjek wagtyňyza bagly. Diýeli ol üç aýyň dowamynda müň prosent köpelen bolsa käbir oý gidip barýar. Öň on sent ekeni, şu wagtam bäş dollar bolupdyr. Bu on dollara gider diýip giren adam garaşmasynda soň täzeden şo puluny yzyna almagyna. Hany koinlerde girjek wagtyňyza serediň, girýän koiniňize serediň, hawa ýöne has çalt gazanyp bolýamy, koinden çalt gazanyp bolýar, aksiýalar onuňky ýaly, aksiýalar haýal berýär, ýöne gazandyrýar, çalt haýal barýaň ýöne barýaňda barjak ýeriňe, koinlerde ýolda bir ýerde baryp urmagyň mümkin belli däl, şonuňky ýaly ikisem gowy, ikisinem öwrenmeli. Jan eger maksadyň gazanmak bolsa sen biznesmenmi diňe kartoşka satyp oturmaly däl pomidor hem getirmeli hyýar hem getirmeli biznesmenmi getir hem gazan hawa üstünden. Dogry dogry hyýar pomidor hemmesinem goşmaly asarçy etmeli däl dogry dogry. Plýus elli müň. Sen maşynlar bilen has ýakyndan gyzyklanýaň şu wagt näme maşyn sürýäň Ahmet?
Edil häzir Mercedes. Mercedes.
Mercedes haýsy model?
Ha, i 350. i 350, ýani E 350 diýip ýazylýar-da. i 350 modeli.
Elon Musk Cybertruck-ny, Cybertruck maşynyny prezentasiýasyny etdi we gowy haýp etdi, gowy prezentasiýa etdi. O taýda aýnasyny döwen bolup ha. We şonda sen diýipdiň-de, sen ýa YouTube-da ýa Instagram-da diýipdiň. Menem şo Ilon Maskyň maşyny almak üçin pul ýatyrdym diýip. Şo Gibertrak alasyň gelip üçin diýdiňmi ýa senem haýpyň yzyndamy? Ýa aslynda tam ol haýpdy çünki kimi seretseň ýutuber bloger hemme kişi Cybertrak aldykda Cybertrak aldyk. Ondan soňra diýdim eý dawaý adamlaryň hany asyl maksadym hany o ýerde zat däldi. Hany maşyny almak dälde. Bir türkmenlerim şo bahana bilen görsünler şo maşyny. Näme zat, näme edilýär dünýäde, näme gidip dur. Şo zatlardan habary bolsun diýen maksat bilen hawa şonuň ýaly bir wideo aldyk. Aslynda asly gaty gowy marketing boldy. Edil şo gün ýalňyşmasam bir gijede 100 million dollara ýakyn pul jemlendi. Intäk maşyn ýok ortada, maşyn satlygam ýok. Hawa 70 müň dollardan bahalar belli ýöne bir gijede 100 million dollar. O-da nähili Öňünden zakaz geçilýär, ýüz dollar berýäň. Ondan haçan maşyn çyksa bolýar, saňa-da maşyny berjek. Şonuňky ýaly, sen edil maşynyň doly puluny şo gün tölemediň diýip, ýüz dollar berýäň, boldy. Şeýdip edil. Ýöne inte maşyn iki müň ýigrimi ikide çykmalydy. Öňümizdäki ýyl ýöne intägem duruzypdyrlar öýtýän şoň öndürilişigini. Seredip görmedim indi haçan çykjak belli däl Cybertruck. Onda sen şu wagt Elon Musk maşynlar bilen gyzyklanýan bolsaň, meň pikirimçe Elon Muskyň обычный sedan modeli bilen gyzyklanýansyň, dogrumy? Hawa, hawa.
Üç sekunda ýetmän ýüze çykýany bar. Bilýänsiň-ä? Hawa, hawa.
Men model ýadymda ýok. Çünki men Elon Muskyň maşyny bilen gyzyklanamok, şonuň üçin. Indi diýeýin gowy görýäňmi şo maşyny? Elektrikar. Tesla.
Edil häzirki wagtda şo ýagny Tesla-da onuň bu nämesi, ýagny seri üçleri bar, iksleri bar, waýlary, roadster bar. Onuň marketde hany şu bir iki-üç ýyla çenli Tesla bazarda ýekeje özi diý. Menlik gezýärdi. Diňe men öndürýän elektrik maşyn. Indi häzir Lucid Motors çykyp başlady. Hytaýda Nýu-Ýoçkýa, onnoň indi beýleki ýany ol garry firmalar diýeli, BMW, Mercedes tapar. Möjekler. Olar, olaram elektrige geçip başlady. Edil häzir men Teslany ha alarsyňmy diýseler, aý, garaşaryn. Çünki beýleki entek maşyn ugrundan ýatan läheňler, olar çykarsa wapşe bir üýtgeşik bir zatlar çykararyna garaşýan-da. Ýöne, awa Tesla üýtgeşik. Porsche-yň Taycan modeli çykardy. Gördüňmi Porsche Taycan modelini çykardy elektro kar. Hawa hawa hawa Porsche Porschem çykardy. Indi edil häzir ýalňyş ýalňyşmasam Tesla bilen deňänimizde. Hawa käbir şäherler käbir ýurtlar eýýäm özüne düzgün goýdy biz iki müň otuzynjy ýyldan soňra benzin bilen işleýän maşyn bize gelmesin. Ýada şu şäherde şu maşynlara münmek gadagan. Asyl maksatlary howany näme arassa saklamakdy, ekologiýamyzy tämiz saklamak. Şonuň üçin elektrik ugruna geçip otyrlar. Ahmet, sen haýyr-sogap üçin, haýyr-sogap ýagdaýy pes bolan adama kömek edýäňmi, kömek eden pursatlaryň boldumy? Eý, elbetde, ane, biz sadaka hökman bermeli, çünki sadaka, ane, müň belany sowar diýýär-de, sen tek ýaşap ýörsüň, bu gün öňünden näme geljek bileňok-da, şonuň üçin, ane, hem-ä bir ýoluň açylmagy üçin, hemem bir biriniň elinden tutmak üçin, birine kömek etmek üçin, oba, başardygyňdan sadaka bermeli. Berýärsiňmi? Ane, bermeýän wagtlarymyzam bolýar, o wagt, eger ýagdaýyň kynrak bolsa, düşündirýäň, eý, şu wagta ýagdaýym şeýleräk, ýöne ýagdaýym bolan wagty bir kömek ederin diýip, şonuňky ýaly. Düşündim.
Ýagny mümkin boldugyça eliňden geleninden kömek etjek bolýaň. Hawa.
Men şu taýda bir gyzymyzyň ýazan zadyny okap geçeýin. Jeyt Nur sizden haýyşym Ahmet Meredowa meniň adymdan köp sag bolsun aýdyň. Iki müň ýigriminji ýylyň aprel aýydy. Karantin döwründe pulsuz galdym. Soňra Instagramda Ahmede karzyna pul bermegimi haýyşt etdim. Ilkibaşda çekindim, ýöne ol, Wideo gürläp, kimligiňi aýt we näme üçin gerekligini aýt, soňra bererin diýdi. Oňa-da dogry düşünýän, şu wagt her hili maşenik bar. Soňra diýişi ýaly etdim, sag bolsun, ol hem pul berdi. Ýogsa meni tananogam. Allajandan dilegim rysgalyň bereketiň artsyn. Alan pulumy hem ýagdaýym bolanda hökman gowşuraryn diýýän. Ýagny menem bärde beläý keçeýin Ahmet şular ýalak haýyr sowap üçin ýagşylyk edýän bolsaň Alladan gaýtsyn. Hawa hawa sag boluň. E ony edil köpçüligiň içinden agzap sag bolsun bara ýazanda da hany hany o da hany näme nämedendir da bir näme diýeýin. bir ýatlandyr da sag bolsun bara ýöne iki müň şu ýigrimi şu karantini döwründe gaty kän geldi şonuň ýaly okaýan talyplarymyzdan iş ýerimiz ýapyldy kwartiranyň puluny tölemeli karantin täze başlan wagty hawa karantin döwründe hawa şeýle bir kän hat geldi soň hani maşgalamda gülür eý nähili kömek edip bileris näme edip bileris aý Oglan bolsa bor geçeli diýýäs. Oglanlar näme-de bolsa bir işläp bilýär, bir agyr iş edip bilýär, çykyp zat bilen ýöne aýal maşgala bolsa onda diýýäs. Bir bana bollugymyzdan näme süýşse bir zatjyklary bereli diýip şeýdip bir birnäçe adama, has köp hem däl. Birnäçe adama biraz kömek edipdik ýadyma düşýär. Mümkin boldugyça diýýärmi? Mümkin hawa hawa. Hawa beri bilmediklerimizem boldy hani soranlar eý käwagt hani bizem üýtgeşikany pully adam däl kwartiranyň puluny tölemeli. Bizem baýyň çagasy däl diýýäňmi? Hawa bizem baýyň çagasy däl hawa. Şonuňky ýaly ýöne hani şu ýagdaýymyzyň boldugyndan kömek edenimiz boldy. Käwagt şeýle bir zat boldy bu ýerde türkmen oglanlarymyz bar sag bolsunlar. Ony edil özüne çykmasa-da, eý, şuň ýaly biriniň ýagdaýy şuň ýalydyr-a, araňyzda bir kömek etmek isleýän bar bolsa diýseň, onuň, hany, ýagdaýy bar adam sadaka beresi gelýär-de, şony şeýdip kömek edildi birnäçe adama. Şu bir-birimize arkalaşmaly-la, bir-birimize kömek etmeli elimizden geldigiçe-de. Sebäbi bu gün bizde bar, ertir sizde bar, bir gün onda bar. Şoň üçin mümkin boldugyça bir-birimiz bilen arkalaşmaly, kömek etmeli. Dogry. Indi Hawa, hawa. Ahmet seň üçin däp-dessur näme? Däp-dessur. Däp-dessur şu ata-babalarymyzdan bize galan bir gymmatlyklar, miras hökmünde. Men-ä miras hökmünde diýip bilän, däp-dessur. Çünki şolaryň bir eden işleri ýa-da diýelim, däp, toý dabarasy däbe, däbe öwrülip gelýär diýilýär. Şolar edipdir, bizem edeli. Ýa-da indi naharlaram bolup biler, şolar bişiripdir, bizem bişireli. Şoňky ýaly bir bir öňden, köneden gelýän bir miras, miras diýsem, edil öz pikirim, könelerimizden gelýän bir miras. Dogry.
Dogry, dogry. Ýani her ýurduň, her milletiň özüniň däp-dessury-da şoňky ýaly. Edilýärdi.
Edilýärdi. Edilýärdi. Dogry, däp-dessur ýagny kulturasy zady bolýar, dogry. Seň üçin güýç nämede, Ahmet? Güýç.
Güýç, güýç. Dildemi? Dil.
Güýç dilde diýýäň.
Biriniň dili köp zada näme dille biriniň diýen sözi Hä birem şeýle zyrdyr ýadyma düşdi. Bile bilegi zor birini, bilimi zor müňüni. Şem bilim, ylym. Bilim ylymam awa güýç. Bilim ylym awa. Iň uly güýç beýin, bol beýin.
Dogry. Bu soragy maňa bermesinler. Men özümem bu soragda bir jogabym ýok-da, birnäçe jogabym bar. Şonuň üçin bir zat diýip biljek däl. Indi Ahmet Mäjitimi agzalary üçin, öz agzalaryň üçin bir aýtjak, goýjak sözleň bar bolsa aýtsaň sen diňlesek.
Media tama üçin eý tüweleme bara any toparyňyzy eger ýalňyş bilmeýän bolsam bir alty adamlyk bir grup öýtýän siz alty ýedi adamlyk bir topar tüweleme any näçe ýyl bäri şu agzybirligiňizi bozman gelýäňiz we her her hepde her şu belli gününde belli sagadynda şol poýuz gelen ýaly wideoňyz gelýär tüweleme bir sistemaňyz bozaňyzok Bu döwür hem hem agzybirlik hemem bir irginsiz zähmetde Allajan hany maksat myradyňyza ýetirsin nesip bolsa edil şu şu gidişiňiz ýaly gitseňiz heme köp adama bir motiwasiýa bolýaňyz hany bizem işledik sizem lüboý diňe bul ýutub kanalyna däl lüboý bir işde bir irginsiz şo çarh aýlandygyça ýol alnyp bolýar şonuňky ýaly malades oglanlar bar hany mundan soňra-da ýoluňyzam açyk bolsun işleriňizem ugruna bolsun üstünligem ýar bolsun. Onuň agzalaryňyza, öz agzalarymada diýjek zatlarym, ilki bilen gollaýanyňyz üçin hem sag boluň. Hawa, esasy biziň men menden hem size tarap dilegim janyňyzyň saglygy. Ondan soňra-da hani sizem her kim bir zat galdyrsa, hani ýolda her kim bir çöpi galdyrsa ýol açylar diýýärler. Şonuň ýaly her kim bir işiň başyny tutsa, diňe men däl, diňe sen däl, agzalaryň içinde-de müňlerçe adam bar. Her kim bir zat Bir ugurdan bir hereket edip ýoluny alybilse türkmenleriň wara name almajak galasy bolmazmyka diýän. Aslynda könelerimize seretseň taryhda o türkmenleriň öz hemme ýeri bir namesine seretdiren adamlarda ondan şonuňky ýaly bir hany hemmämizdenem ata babalarymyzyň ruhy bir zat etmesinde gynanmasyn eý malades diýsinler käwagt görýäň bir TikTokda berekella diýsinler. Ha, berekella diýsinler. Öz öz agtyklarymyz diýsinler de bilýäňmi? Utanmasynlar bizi görüp. Sonuňky ya gollasak hava soňa bir birek bire gollasak el bir-biriniň elinden çekse kökman bir ýol alnar.
Dogry, aýdanyň bolsun, dogry diýýäň, aýdanyň gelsin, aýlanyň bolsun. Şo sanda-da Ahmet, senem gepleşigimize geleniň üçin sag bol, minnetdar ine, bu güne nesip etdi we bärden ine gepleşigimizi gurnamak üçin meni kak ras Ýeni Kapy, Stambul Ýeni Kapy Fitch House-dan, Fitch House-a köp-köp sag bolsun, şu gepleşigi gurnamagyma kömek edýär, hemaýatkärlik edýär. We şeýlelik bilen seň bilen sagollaşýas Ahmet. Hemme türkmenlerimize, Amerikadaky türkmenlerimiziň hemmesine salam aýt sag bol. Hemmesiniň jany sag bolsun. Hawa.
Minnetdar. Sag boluň sizem. Sagaman oturyň. Salam aýdyň sizem ählisine biziň adymyzdan.
Bolly. Gyzjagazyňy öp, özüňe gowy seret, habarlaşarys. Boldy brom daway sag boluň. Şeýlelik bilen dostlar gepleşigimiziň soňuna geldik. Gepleşik siziň göwnüňize ýarandyr, göwnüňizden turandyr diýip umyt edýän. Ahmediň men instagramyny, ýutubyny bärden belläp geçerin. Geçiň, agza bolmadyk bolsaňyz agza boluň, gollaň we gepleşik üçin bir laýk Bir teswir we dostlaryňyz bilen hem paýlaşyp bilersiňiz. Özüňize gowyja serediň.
Plus elli müň.